Selama lemai begulai enggau aku ini manang kumang jegit, endun jelegit lijit mit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasai pala temaga laja, bejarit ngentak ke kepit keregai pisit rarah patah tiga. Nama berita kita bala uchu ini?

Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambil bela empit nyepi mimit enda masai ke nadai. Pengingat tu dipedua siku uchu ba WhatsApp ini. Pengingat tu ditampung tudah tuai ari niang ake iya. Jerita emba dikena gerinik lemai hari uchu. Orang kelia ukai nya bisi TV, bisi radio, bisi tali paun baka ke diatu uchu. Mendingka ensera jerita kambuh nya meh bala nembiak munyi. Nyadika pemerindang lemai ti senyeman nasaika nguan keruang ti bayang. Pengingat tau udah diseruri degree ni ini ngemuk mit. Baka tau ko munyi pengingat niang ake ucau tau munya. Enda temu taun kemaya. Bisi deh tujuh iko. sebakih baum deka nurun ngereja wi. Tuai sida menemu gaing laban gaing tu tuai agi ari sida bukai serta teleba agi meh. Bejalai jauh nujah kampung puang ti deka dituju sida sepuat ngiga wi. Lemai nya udah temu makai semua indah sida tubuh tujuh mega baum. Gayeng lalu bejaku munyi tau, Maung, kati kita sebuat ka kini nitih ka penemu aku? Enti kita sebuat ka, pagi pegila tumu kita sebuat nurun dapat ke endua nya. Laban endua nya umas iya ga penyauh enti kita tumu nurun dijangka aku. Kitai sebuat bemalam ba rantau jalai, enti pejalai kitai nadai nanggul sebelah rantau jalai tumu agi ke kitai sebuat tu datai kati runding kita enam deh maung pia ku gayeng ucau. Sida bukai nadai ga mayuh jaku semina ngau nyanggup magang. Udah tembu berandau semua indah, sida sebuat mega. Lalu mulai kediri ngagai bilik diri empu magang. Laban jam maya nya mega. Nya udah jauh malam, ruai mega udah senyeman. Bedau engku kuak manuk pagi nya. Sida sebuat sigi udah beradu besimpan ke kerban ti deka dibai mejara. Udah temu ngintu diri pagi nya, sida sebuat lalu mupuk ke pejalai diri betujah ke kampung Puang. Api kebait nya meh nyadi ke penerang jalai sida tubuh tujuh ngereja Wee Ucau. Sida ke bejalai nya. Nyau sehari manah. Hari mega nya udah petang kira jam lima pia. Laban menua ke agi tubah kampung jam empat amat hari petang. Sida sebuat ti bejalai nyau chau bisi mansa temawai rumah panjai orang. Temauai rumah panjai orang nya. Enda ga panjai nal kira ke 20 lebih pintu pia meh. Siko ari sida ti benama sana lalu bejako, Nai Maung, ukai rumah panjai sida tu rumah gani munya tau. Tu si sida niang ake munya. Pia ko sana ucau. Enda nemu memang wang. Engka kini aku enda main nemu. Enda ga aku ati nanya sida apai maya bejalai kitu suba. Ditu meh kitai sebuat ngetu. Aku suah dibai sida niang apai bemalam ditu suba maya ngereja ubi. Pia ko Gayeng ucau. Sida tubuh tujuh pen lalu niki ke rumah panjai nya. Utai ba ruai rumah panjai nya dia ujo. Tak nadai berinsu berubah. Bedau baka selama semina balut akal enggau bisi tumbuh rumput mua mit aja. Laban rumah panjai kelia sigi digaga ari kayu manah magang Endang kah kayu tu belian kena begaga ke rumah. Limpang mimit bekening ke temawai rumah panjai nya ucau. Temawai nya dikangau ke sida menua nya temawai angat laban kenu ku jerita ucau. Orang ti diau ba rumah panjai nya munya parai enda temu nama utai meda iya. Luput, rebah lalu parai. Pemayuh sida ke parai nya nyau betampung ulit sebulan enda leh meniga ngempat iko sida. Gani serumah parai nak ngira tuai biak luput lalu parai. Bisa de malam siti lebuh ti benung nyingai sida serumah ti nadai dia de tuai rumah gani bisi kenyap. Ba kenyap iya tuai rumah gani. Meda Bisi orang siku enda dikelala indu laki benung ngeringak makai sida serumah ti parai nya ujau. Dani pagi sitai tuai rumah Gani lalu ngerah bala iya mai mambut sari nya mega udah ti nganjung antu pagi nya. Sida gani ti mambut nya kenu ku jerita semina mai utai ke alah baik aja ujau. Utai bukai ke enda alah baik nya dia meh tinggal baka sida tajau bebendai enggau macham meh keresa sida ti agi tinggal ba rumah panjai nya dia. Temawai nya mega lalu dikangauka sida ngena nama Temawai Angat. Nyau. Baka nya ko munyi jereta uchauk nama kebuah Temawai nya dikangauka sida ngena nama Temawai Angat. Kitai pulai baru ngagai sida Gayeng ti bemalam ba Temawai nya. Udah ke tembu ngintu diri lemai nya, dia deh siku ari sida ti benama Jalin. Nyadi Jalin tu tadi uco biak amat ke sida sereta manchal ke sida sebakih iya. Maung, Uji deh ngasuh orang indu dalam bilik. Nganjung ke kitai baku inzap. Aku tu na ingat mai inzap pagi tadi maioh kitai ke nurun. Pia ku Jalin jaku enggau sida enam ke bukai. Anang maioh ulah maung ukai menua kitai tu. Pia ku Gayeng ngelara Jalin. Oh rindau. Uji nganjung ke aku baku inzap. Ari dalam bilik nya dek. Pihak ku Jalin ucau. Gaing ti ninga Jalin munyi nya lalu bejaku baru. Anang baka nya maung. Utai nya. Ukai ngau kita betundai. Nya insap kami nya tau mensap dek. Pihak ku Gaing. Eh, nama utai bangat ke nakut kedai maung? Enti antu indau asuh berapi ke kitai ga iya legai. Enti antu laki. Baik nyaup kitai ngereja wi ga iya. Pia ku Jalin nimbal tudah Gayeng Ucau. Bejaku baru Jalin. Munyi ke dulu tadi ngasuh orang indu nganjung baku insap ke ruai. Keterubah enggau kedua kali. Nadai orang nyaut ari dalam bilik. Ne, nama utai ke dia? Pia ku Jalin ngelesei ke tudah gayeng ti ngelara iya. Gai iya ngena memunyi iya gai semina ngesuh ke seput ngilik kepala lalu angkat ngancau tikai wi ke endur iya gali ngedang belakang mejara baik kelelap jalai iya meh ke tiga kali jalin ngangau ke orang indu ngasuh nganjung bako insap dinga ada saut orang indu ari dalam bilik Ochau. Au! Pia ku munyi orang indu nya nyaut ari dalam bilik. Sida tubuh enam ti benung galik nya tadi ucau lalu angkat nuduk ke diri. Sida tubuh tujuh sama bela pening pangan diri. Enda patut sekali temawai rumah panjai nya tau bisi orang. Jalin ti enda puas ati lalu bejaku baru, Oh orang indu, jampat agi nganjung baku insap nya. Lama aman aku utung anti. Pia ku Jalin ucau. Orang indu ba dalam bilik nya tadi lalu nyaut, Au lubah Enda lama udah nya, dinga dah semiap munyi pintu takah dua pintu ari endul sida galek nya ditukang ku orang belubah. Sida tubuh tujuh. Sama bela merening ngagai pintu ti ditukang ku orang nya ucau. Enda lama peda bisi siku indu pansut Megai baku Insap bejalai belubah nuju sida sebuat. Iya meh indu nya nyau udah ka semak dia deh sida sebuat berati ke mua indu nya tak nyelai. Nyadi indu nya bejalai tak nuju jalin belubah-lubah. Udah indu nya nyau semik, dia deh sida tuju ah tak tegepang ku kita ucau. Meda mua indu nya tak naka iya penyai-nyai. Mulut ga melabai riur nyau gentali. Mata indu nya besai nyau mesai buah terung kangan sereta mansau chini inang. Jalin ti meda mua indu nya bai ke takut sereta lemi tulang. Nyau enda dapat lari, sida tubuh enam ke bukai. Sama bela ngidup ke seput diri, jalin dirit sida enda leh laban sama bela lemi tulang sereta takut ucau. Tinggal ke sida aja meh tudah jalin. Udah sida tubuh enam nya lari. Indu antu nya tadi lalu bejalai semak jalin. Udah nya lalu nilat tubuh jalin ari pala nyentuk ke kukut kaki. Udah indu antu nya nilat tubuh jalin ku kita uchu. Indu antu nya tadi lalu makai jalin enggau tikai-tikai ti endur sida tubuh tujuh gali nya tadi. Darah jalin setitik pun nadai naya abih dipajuh indu antu nya. Sida tubuh enam ti lari nya tadi naka alah meh ngeruman laban sida sebuat enda tentu ulih belanda iga nangi ingai ke teterap. Laban utai nya tak meruan didinga sida singut-singut ngagai sida enam. Iya meh nyau semak ka datai ba rumah panjai. Baru meh utai nya, nadai didinga sida nam munyi agi. Enti baka bisi jam baka ke diatu uchu maya nya, sigi udah jam lima dini hari, sida sebuat pen datai ba rumah panjai. Datai ba rumah panjai, sida nam lalu bepadah minta sah sida serumah. Tuai rumah ti ninga utai ditusi sida enam nadai nganti lama ko kita ucau. Tuai rumah lalu ngumpul sida serumah ke laki rengkal lalu nurun bejalai nuju temawai angat enda lama udah nya. Sida pen datai ba rumah panjai temawai angat. Datai sida ya din dia sida enam meda. Tikai indu sida galik malam nya ngau jalin nadai. Setitik darah mega nadai. Meda baka nya, tuai rumah sida lalu ngerah bala iya begiga ke jalin tama ke bilik. Abih utai ditilik diperesa sida serumah ai uchu baka sida tibang sida lanjik abih ditilik sida magang. Tang meh, sida nadai tetemu ke tudah jalin. Angkat deh anak tuai rumah ti benama Ujai enggau Bakih iya siko, lalu niki ke sadau. Datai seduai ba sadau, dia Ujai meda tajau siti manah amat. Besai. sereta bisi ukir naga enda betudung. Ujai lalu nguji nilik ke dalam tajau nya. Lebuh Ujai meda utai dalam tajau nya ucau, iya lalu teduduk lemi tulang. Kaban iya lalu bejalai semak Ujai. Ujai lalu ngasuh bakih iya. ngangau ke sida serumah ke bukai ngagai seduai ke atas kio. Udah sida serumah datai, Ujai lalu nunjuk kata jauh nya ngagai apai yo. Sida serumah sama bela nak tepansut ke jako meda utai dalam tajau nya tak penuh kerangka tulang mensia ngau darah kitai mensia. Tuai rumah ti meda utai baka nya lalu ngerah bala iya. Ngasuh ngatung tajau nya ke tanah, udah tajau nya dikatung ke tanah. Sida serumah lalu nugung ke kayu mayuh-mayuh. Tajau nya tadi lalu ditunu sida. Kenu ku cerita, Lama diri sida nunu tajau nya ucau. Baru meh tajau nya retung empa api. Nyau ka semalam sida serumah nunu tajau nya. Ya meh dini hari baru tajau nya angus. Udah tajau nya retung, baru meh sida serumah pulai ke rumah panjai. Bangkai Niang Jalin. Dirapuh sida serumah laban bangkai Niang Jalin. Enda ditemu sida, udah dipajuh hantu Tajau nya. Au, Tajau nya meh nyadi hantu lalu munuh sida ke diau ba Temawai Angat nya suba, ucau sida parai dimpa hantu Tajau.